Salam dostlar, bu günki wideomyz ýomut türkmen taýpasynyň gelip çykyşy barada. Wideomyza başlamadan öňürti size bir zady ýatlatmak isleýärin. Eger wideomyz göwnüňize ýarasa we şuňa mezeş wideolaryň gelmegini isleseňiz, laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Näçe laýk goýulsa, şonça-da YouTube platformynda bu wideonyň giňden ýaýramagyna sebäp bolýar. Türkmenleriň uly taýpalarynyň birine ýomut diýlip, bu taýpa Günbatar ýa-da Şagadam ýomutlary we Demirgazyk ýa-da Daşoguz ýomutlary diýen iki topara bölünýär. Bu taýpanyň uly topary Eýrandaky Türkmensähranyň ilatynyň aglaba bölegini düzse, onuň bölek-büçek toparlary Owganystanda we Garagalpagystanda hem duş gelýär. Ýomut diýen at juda gadymy bolsa-da, bu ady göterýän il taýpalyk derejesine giçki orta asyrlarda, ýagny mongol gyrgynçylygyndan has soň ýeten bolsa gerek diýip çak edilýär. Çünki Abylgazynyň Türkmenleriň şejeresi at işinden öň ýazylan çeşmelerde ýumut diýen ada duş gelmeýäris. Abylgazy hem bu sözi taýpa däl-de, tiräniň, kiçi etnik toparyň, urguň ady hökmünde ulanypdyr. Onuň ýazmagyna görä, ýumut Salyrgazynyň neberesi bolan Öwürjik Alpyň neslindendir. Ýomutlaryň Balkan maňgyşlak etraplarynda salyr iliniň dürli böleklerinden ýygnanyp, taýpa derejesine ýeten bolmagy mümkindir. Çünki, birinjiden, Abylgazy ýomudy salyryň gös-gün nebiresi hasaplaýar. Ikinjiden bolsa, Ärsary, Saryk, Teke taýpalary bilen birlikde, ýomutlar hem hut on altynjy asyrda-da daşky salyr diýip atlandyrylýan, Taýpalar birleşigine degişli bolupdyr. Üçünjiden, ýomut bilen dogan hasap edilýän gultagyň ady urugyň ady hökmünde salyr we ärsary taýpalarynda saklanypdyr. Başga-da ençeme ýomut urug tireleriniň atlary hut şu taýpalardaky etnonimler bilen dogry gelýär. Ýomut diýen etnonimiň gelip çykyş we aňlatýan manysy barada ylmy çeşmelerde dürli pikirler orta atyldy. Olara mysal edip, belli türkmen magaryfçy alymy Nazar Ýomudskiý ony Salyr Gazanyň nebiresi bolan hem-de on ikinji asyryň ahyrynda, on üçünji asyryň başynda ýaşap geçen Söýün han diýen belli şahsyň Ýomut oglunyň, ýagny taýpabaşynyň adyndan emele gelen hasaplaýar. Etnograf alym Ata Jykyýew bu adyň manysyna degişli iki rowaýaty il içinden ýazyp alypdyr. Olaryň birinjisine görä, bu söz ýowm-id, ýagny it ýatagy diýen manydadyr. Çünki Hürri çaga dogan bir aýal bäbegi gundap, it ýatagyň içinde goýýar. Kemala gelen bu çagadan dörän ile-de ýowm-id, ýowm-mud, ýomut diýen at galýar. Ikinji rowaýata görä bu söz ýow, ýagny ýagy, we mut we mat sözlerinden emele gelip, ol ýagyny ýeňýän diýen manydadyr. Ylmy taýdan seredenimizde, getirilen düşündirişleriň hiç biri hakykata dogry gelmeýär. Bu at barada geçen asyryň ortalarynda Türkmenistana gelen macar alymy Armini Wambeliniň pikiri üns bermäge mynasypdyr. Ol ýomut diýen etnonimi gadymy türki dillerde il, halk, taýpa, topar manylarynda ulanylýan ýom sözünden we ut goşulmasyndan hasaplaýar. Ýom sözi bu manyda häzirki türkmen dilinde saklanmadyk bolsa-da, bu söz, ýumak, Ýumurtga, ýumruk, ýumry, ýumalak ýaly sözlerde häli-häzire duş gelýär. Uýgurlarda bolsa ýumut sözi topbak, topar. Gadymy türki dillerde bolsa ýumgy, ýumgulyk sözleri, ýagny ýygyn, jem manylarynda ulanylypdyr. Hawa dostlar bu günki wideomyz gysgaça şundan ybarat. Eger araňyzda ýomutlar hakynda bilýän ýa-da eşiden zatlaryňyz bar bolsa wideomyzyň aşagynda öz teswirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Hoş sag boluň saglykda görşeliň.